Bebalas langkau umai tusun kelima puluh empan. Au, nya meh. Ninga ini geringu madahka seruai iya kala tepedaka entu gerasi ba kerangan. Nya baru aki geringu tu ingan. Ingat iya amat amat kala ka nguji nimbah antu gerasi nya suba. Tang medi ni nya leh ditimbah. Enggau pia mega ingat mega aki Geringu mayuh nya iya kala minta kala besampi ngambi ke ngica ke iya sigat baka antu gerasi. Kati kena besampi kati kena minta utai pia deko aki Geringu laban iya ke baru tepeda ke antu gerasi. Laban ngelama tu semina ninga orang nyebut nama antu nya aja. Laban kena kala meda nya maki ringu kitai enda ulih enda minta utai ba antu gerasi. Au ngagai kita ke bedau ninga cherita Langkau Umai nadai salah tau didinga dulu mencherita nya. Bisi ba cherita langkau umai, aki geringu kitai nya minta sigat baka antu gerasi. Semina minta diri sigat enggau minta diri gayu aja, aki geringu enda minta lebih ari nya. Au nya meh lemai nya, semina mindah enda jauh aja sida aki geringu. Sekira ke ngiga utai kela awak meh pia dek ku jako. Ka jauh angai ge nyadi. Ini geringu angai ga tinggal. Enti ini geringu ka tinggal nya baru sida iya nyanggup ka bejalai jauh. Tambah mega berupai empai nyamai isi di ini geringu depeda sida iya. Agi lembau-lembau pendiau ini kitai nya. Nya maki geringu tu tadi bendar iya ngai mai ini geringu. Tang meh ini geringu madah ka enggau. Kumbai ni Geringu kitai nya siga orang bagas empu. Au nya meh enti babi sida ke benama pancing nyadi bai sida min iya dibai sida bejalai tauka ngasu dia sida aki Geringu tu sigi enda kala bulih babi. Bekau babi bisi. Ni ke bisi mega sida ninga bunyi babi, tang meh penyelai iya sida nadai tepeda ke babi nya. Baka sida aki Geringo enda sida iya iran ati laban ko nya udah teleba. Semampai enda kala bulih babi belama pama panjih dibai sida iya. Taja pia bisi penguntung. Lebuh sida mai tudah Panchih, laban kenu ku jerita, babi sida ke benama Panchih tu amat amat nemu, amat amat ulih ensium bau jelu. Enda nyaleh baka ukui sekali kali, semina kena nemu nyaleh aja. Au aweh kitai dulu meh sida ki geningu ke benung minah ke benung ngasu, Au aku mai kita ngenang tudai ni kitai ni geraji. Nya meh kenu ku jerita pau amat jauh sida naban ke tudai ni geraji ukai naban nama laban ka mai ini geraji tu beruban. Au nyu lemai hari nya baru sida datai di rumah panjai orang nya kenu ku jerita udah orang nya ngabau utai ke ngemedis kini geraji nya tadi. Peda nya baka ke semadi orang nya ka merubat ini geraji laban ke kasih meh pia dek ku jako. Kati kena orang nyau semadi laban ke nemu utai ke ngemedis kini geraji nya nadai utai bukai endang utai ia empu dipulai ke orang ngagai ni geraji. Ia ake manang kira ke mita kasih ade kami tu akai perubat minai kami tu au.

Pia deka aki manang nya tu tak lain amat bejaku ngagai tudai ni geraji. Iya nama utai nya ke manang? Kami tu nan nemu utai iya. Padah ke dia makai ngambi kami tu nemu. Pia deh ku sida ke dia sama bela ka nemu utai ko aki manang nya. Ini kedaji mega bekenya. Enda entu bejaku laban kempai entu nemu utai ku aki Manang nya tadi. Ti nitih ke adi ni ni geraji nyena nemu. Orang baka ini geraji tu tusah. Enda alih dikira orang ke benama ini geraji sigi orang nemu ngaga diri empu. Eh. Ngai nyadi dipadah terus terang tai ke baka tau. Semina ke ulih madah ti ulih anang rejau tai ke baka tau agi deh wai. Nyadi pemedis deh tau. Utai ke ngachau deh tau. Nadai utai bukai, ukai utai orang. Nang sigi jamai utai deh empu. Aku madah terus terang mau enda siti-siti penulak orang bisa. Nya meka agi anih mungkal orang nalang ai ke kitai pedis. Ko kitai ka ngemedis ke orang tang ti nyu kena ba kitai empu sapa ke pedis deh. Ati ke pedis ati ke ngai meda orang nalang kira tu ai. Pama kitai dulu mungkal orang sigi nanya ilmu orang. Nadai orang ka ngenan. Nya meh kira ke sekali tau nulung deh emah aku. Laban utai ke baka tau enda baka ke nya mai merubat iya. Nya mai ku beterus terang. Tang enti agi baka tau kira ke enda aku au enda ulih. Pia deh ku aki manang. Kira ke ngajar tu udah ini kitai ni geraji nya. Ooh nyampau mini geraji kitai nyeka ninga. Enti nyebut au pan au belau meh. Tang meh ba ati ni geraji din iya chukup enda puas ati. Nemu ini geraji ke batang iya, nemu iya utai ku aki manang iya tadi. Udah aki manang iya madah utai iya empu nganu inya tadi. Nadai utai bukai pia deh ku jaku. Sigi pulai kurang ngagai iya baru di utai nya. Ini geragi mega nemu nadai orang bukai ke kala dikereja ke iya nang sigi sida aki geringu tu sebilik. Tentu nya sida aki geringu empulak ke utai nya ngagai iya baru pia dikui ni geragi sigi nadai nyangka orang bukai. Eh ila sepai diaji ani la tama ati aku empai puas sigi enda nemu badu ku ngereja kita sebilik tu aku udah pedis kita pedis mega meh aku udah tau empai parai kita nya sebilik aku sigi empai puas ati. Pia da ku ini geraji bejaku kediri. Oh, pedis amat ati dia. Iya ke mungkal orang iya ke bendar nguji orang iya ke pedis ati. Ba tusai ni geraji kitai nya, nya baru ama majai lintan nadai nemu jerak sekali-kali. Au nya meh amat semadi daki manang nyeka merubat udah ini geraji. Enti pemedis bukai engka enda beleman tudah aki manang nya. Tang enti pemedis baka ini geraji nya amat amat semadi aki manang kitai nya. Au udah ke temu berubat dia sida ini geraji pulai malam nya mega. Bisi nya meh mega sepi iya laban ke udah diperubat aki manang nya tadi. Bala sida ke nganjung ini geraji tadi mega sama bela anak memunyi. Nemu sida iya utai ku Aki Maning iya tadi. Nya men sida iya nadai siku ka munyi nadai siku ka bejaku. Ukai nyulit dajal orang ke nama ini geraji. Nadai kala sekali-kali ka ninga jaku ajal orang. Au nya meh pulai barum kitai ngagai sida ke Geringu Muchau. Nya mih amat enda jauh sida iya mindah ke sekali tu. Udah bulih merejang siku enti tadi, dia sida lalu mulai kediri laban ngai mai ni Geringu tu lama. Agi ka ku jaku pulai meh dibai aki Geringu. Nadai kala-kala aki Geringu dulu agi mai pulai. Pama meh siku merejang pia diku jaku. Asa berasap metu legi. Asa nyawa tu manis pia diku aki Geringu. Enda baka kena nyamai mega jelu merejang, tang enti ba nyawa aku, munsang nya menyamai agi, masuk agi aku enti munsang. Akai deh, enda ulih naak tamu pegila ngiga munsang. Ooh nya baru manis, nya baru engkaing ko Lalan. Bebalas Langkau. Umai. Iya, peninga semua, au nyadi cherita kitai baka ke sekali tu dilengka ka aku naka tu dulu. Au diatu aku nampung ka kitai cherita bukai dulu iya nya cherita ti diberi nama Jadi enggau Indu Antu bagi ti kedua. Ngarap ke kita mega nitih ke cherita nya au. Au nadai jaku bukai agi ngarap kitai betemu baru begulai baru ba channel K Geringu Tapang. Pekumai. Oha, muput dulu aku terima kasih anda nak meh subscribe channel Aki Geringu Tapang Bekumai.